Cafodd Rachel Painter ei geni ym mis Awst 1846 yn Ynys Môn. Yn ddeuddeg oed, dechreuodd hi bregethu, hyd yn oed yn iau na ti, Noa, ac roedd wedi cystadlu mewn eisteddfodau ac wedi ennill yr enw barddol 'Rahel o Fôn' erbyn 17 oed. Ond, gwrthododd ganiatâd iddi bregethu gan weinidogion ac arweinwyr eglwys i Bedyddwyr Ynys Môn. ac felly ym 1866 wnaeth hi teithio draw i Fanceinion ac lawr i Dde Cymru hefyd, lle cafodd croeso brwd am ei phregethu a'i haddysgu ysbrydoledig. Mae ei stori yn parhau trwy briodas ac ail-briodi yn yr Unol Daleithiau, lle cafodd hi ei hordeinio ac bydd Rhys yn sôn ychydig bach am beth digwyddodd wedyn yn ei darlith ef.
So we will be hearing more of her story thanks to Rhys but before we begin we want to pray. Let us pray.
Dyn ni'n diolch i ti, O Dduw, am y cyfle i ddod at ein gilydd ac i ddysgu. A dyn ni'n gweddïo y bydd beth bynnag dyn ni'n clywed prynhawn 'ma yn helpu nid dim ond ein meddyliau ni, ond hefyd ein calonnau ni. A byddwn ni'n cael ein trawsffurfio i ddysgu mwy am sut i fod yn ddisgyblion Iesu Crist. yn yr oes hwnnw. Dŷn ni'n diolch i ti am Rhyth. Dŷn ni'n gofyn bendith dy ysbryd arno fe. A dŷn ni'n gofyn i ti ei ysbrydoli, a'i lenwi gyda hyder. Helpa ni i wrando arno fe yn astud ac i deall beth wyt ti'n dweud wrthym ni trwy ei eiriau ef. A dŷn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu Crist.

Thank you very much indeed.
Wel, diolch yn fawr Ed, diolch yn fawr uh, Rosa am uh, y croeso ac am y gwahoddiad caredig i Goleg Gyrdydd uh, y prawn yma. Er cwilydd i ni, um, dyma dymod yr eildro i fy ymweld uh, â'r goleg. Dwi'n ei gyrru heibio y coleg ganodd os nad milodd o o weithiau. Dwi hefyd wedi parcio yn y maes parcio. Roedd yn roedd yn nhad yn meddwl, gan bod yn Fedyddiwr, bod hwn yn rhoi hawl iddo fe barcio fan hyn yy pryd bynnag oedd e'n mynd am yy ymweliad â â tir Cymru yy yy yn Gordon Road. Yy ond dyma'r ail dro i fi ddod mewn i'r adeilad. Felly diolch yn fawr i chi yy am yy y gwahoddiad. Serch yym Bu fi heb Bowman aml iawn, mae cysylltiadau'r Tabernacl a'r Coleg yn mynd nôl reit i'r dechreuadau yn y Fenni. Blwyddyn wedi sefydlu'r Coleg daeth y Parchedig Thomas Thomas yn brifathro yma, ef wedi cael ei fedyddio yn y Tabernacl, wedi cael ei fagu ar ffarm yn Lecwick, nid nepell o'n swyddfa ni. Am ran fwyaf o hanes y coleg yng Nghaerdydd oedd 'na ddisgwyliad bod y prifathro yn aelod o'r Tabernacl, no pressure yy Ed, yy sy'n rhyfedd mewn ffordd oherwydd oedd 'na gapel Bedyddwyr Cymraeg llawer agosach i'r coleg y na Tabernacl, sef Salem a'r Moira Terrace, bwys y Royal Infirmary, ond i Tabernacl oedd y disgwyliad bod y prifathrawon yn ei lorio. Cyment oedd yr helynt pan aeth testun y ddarlith llynedd, Sarah Edwards, y, y, y, Gwraig y Prifathro William Edwards yn aelod yn Tredygyfyl yn hytrach na'r Tabernacl, mae hynny wedi cael ei gyfnodi yng nghofiant un o gyn-weinidogion y Tabernacl. Oedd e'n sgandal mawr ar y pryd bod hi ddim wedi mynd gyda'i gŵr i'r Tabernacl. Bu un prifathro, sa'n gwybod os chi'n gwybod hwn Rosa, bu un prifathro, sef JM Davies, farw yn y sedd fawr yn Tabernacl, nid yn bell o ble chi'n eistedd, ar fore Dydd Sul. Tra oedd e'n dal yn brifathro, fe wnaeth e annerch y gynulleidfa yn y Tabernacl, eistedd lawr yn y gornel mae Rosa yn eistedd heddiw. ac yno buodd farw, yn ôl y sôn, ar ôl i fe wneud anerchiad gore ei fywyd e, yna yn marw yn y Tabernacl. Yn fwy diweddar, mae cysylltiadur bod ychydig falle llai macabre, yym yym Raymond Williams wedi graddio yma, dwi'n credu yr unig weinidog o'r Tabernacl cyn Rose i raddio tro cyntaf y Tabernacl, Denzil yn cael MTH yma yn ddiweddarach. Huw Matthews, wrth gwrs, yn brifathro yma, Denzil yn ymddiriedolwr, a Gilltud Lloyd a Margaret Evans yn gadeiryddion, ac wrth gwrs Rosa fel cyn-brifathro ac yn parhau i ddarlithio yma. Gobeithio'n fawr y bydd y berthynas rhwng ni a'r Coleg yn parhau i ffynnu tra peri y ddau sefydliad, a gobeithio mai dim dyma fy ymweliad olaf i â'r Coleg. Nawr, pam y testun? Ed yn dweud bod e'n deitl fyddech chi ddim yn disgwyl ei glywed, Rahel o Fôn, y Stalin a Trump. Wel, mae pobl ledled y byd wedi clywed am y gwesty yn Florida, Mar-a-Lago. Mae ei berchennog, Arlywydd Trump, yn ei gyfeirio ato fel Tŷ Gwyn y Gaeaf neu'r Tŷ Gwyn Deheuol, fel arlywydd mae wedi croesawu gwlad weinyddion yn arweinu'r byd i'r gwesty, Prif Weinidog Japan, arweinydd China, Arlywydd Brasil. Yn fwy diweddar, wrth arsylwi ar y weithred filwrol yn Venezuela a cipiad yr Arlywydd Maduro, nid mae rhyw stafell arbennig yn yn y Tir Gwyn o Trump yn edrych ar hyn, ond yn y resort Mar-a-Lago yn Florida. Wel, pam yn y byd Ydw i'n sôn am y resort ma yn Florida ar ddechre darlith am Rahel o Fôn? Pam ydy'n sôn am westy yn Palm Beach, Florida? Wel, trwy y gwesty yna des i i ddarganfod am Rahel o Fôn. ac i ddysgu mwy am fab gweinidog y Bedyddwyr yma, sy'n rhoi'r teitl i cyfres y y yma o ddarlithoedd. Adeiladwyd y gwesty rhwng 1924 a 1927 gan Marjorie Merriweather Post. Hi oedd etifeddes y cwmni grawnfwyd, cereal, Oedd hi'n fenyw busnes enwog iawn ac oedd hi'n socialite cymdeithaswraig enwog yn ei dydd. Wel, ei thrydydd gŵr am ugain mlynedd, o 1935 i 1955, oedd Joseph Edward Davies, sef unig fab Rahel o Fôn. Nawr, Mae hanes hir yn does 'na o fame, fame dylanwadol iawn ar bobl gyflawnodd gweithredoedd rhyfeddol. Mae'n rhaid i ni dymod troi i yr Testament Newydd i ni ddysgu am Eunice a Lois, mam a mam-gu Timotheus. Santes Monica a weddïodd yn ddi-flino am dröedigaeth Awstin o Hippo. Ac wrth gwrs, y rhyfeddol Susanna Wesley, mam anhygoel John a Charles Wesley. Mae 'da ni llawer i ddiolch i'r mamau hyn, a mae Rahel a Joseph yn syrthio i'r un categori. Oedd yn gyfreithiwr llwyddiannus iawn, yn ffrind agos personol i dri arlywydd, ef oedd ail llys-genad yr Unol Daleithiau i'r Undeb Sofietaidd, cyn cael ei benodi'n Llys Genad i Gwlad Belg a Lwcsembwrg jyst cyn ddechrau yr Ail Ryfel Byd. Bu'n gynghorydd arbennig yn Special Adviser yn yn y dwy gynhadledd falle mwyaf hanesyddol gwelwyd y byd erioed, sef Versailles ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chynhadledd Potsdam ar ôl fuddugoliaeth yn Ewrop, ble daeth Stalin, Churchill a Truman at ei gilydd a ble gafwyd yr rhybudd yna i Japan ar ddiwedd y rhyfel? Wel, er iddo gael ei eni yn Waterdown, Wisconsin, ym mis Tachwedd 1876, o'dd Joseph Edward Davies yn medru'r Gymraeg, ac o'dd e mewn gwirionedd yn medru'r Gymraeg. Chi'n darllen withe am pobl yn honni bod nhw'n siarad Cymraeg, ond o'dd Joseph Edward Davies yn siarad Cymraeg. Mae tystiolaeth glir o hynny. Yym, fe dreuliodd ran o'i bletundod yng ngogledd Cymru. Gafodd ei dad, Edward, ei eni yn Nhregaron. Yy, gof oedd Edward, a wedi symud i Wisconsin yn 1840, daeth yn neithurwr cerbydau, a nath e ennill digon arian i ymddeol yn 40 mlwydd ôl. Mae blwyddyn arall 'da fi. Fel gwyddoch chi, Yym, fel mae Rose wedi gweud yn barod, gas Rachel ei eni- ei geni yn Mrynllencyn ar Ynys Môn, neu Rahel o Fôn i rhoi ei henw barddol. A fel mae Rose wedi gweud, oedd hi'n gymeriad hynod ddiddorol ac yn hynod enwog yy yn ystod ei hoes. A dwi mor falch bod y coleg wedi enwi 'stafell ar ei hôl hi, a chyfres o ddarlithoedd er mwyn cadw ei chof yn fyw. Dwi'n credu felly yym bydden ni 'di anghofio amdani oni bai am waith y coleg. Dechreuodd Rahel bregethu yn ifanc iawn, a dath hi i Wisconsin ar daith darlithio, ac yno nath hi cyfarfod â thad Davies. Hi oedd y fenyw gyntaf i gael ei hordeinio yn weinidog yn Wisconsin ac er hynny mae sôn bod llawer o bedyddwyr yr oes yn anhapus. Fel oedd Rose yn gweud yym bedyddwyr Cymru yn anhapus oedd bedyddwyr Wisconsin hefyd yn anhapus iawn i weld menyw yn y pulpud. Ond er gwaetha hyn i gyd parhau nath Rachel. Wedi marwolaeth ei gŵr, ath i dychwelyd i Gymru am gyfnod a bu'n byw ar Ynys Môn eto. Dyna pryd nath hi roi cymorth i Lloyd George yn ei ymgyrch etholiadol. Ac un o atgofion cynharaf yym Davies, a mae'n sôn yy am hyn, oedd clywed Lloyd George yn areithio yn Nghaernarfon gyda'i fam Yn eistedd nesa at Lloyd George ar y llwyfan, Rachel wedi'n rhan o'r o'r supporting act i Lloyd George, a mae Davies yn gweud bod e wedi cael ei swyno wrth wrando ar y dewin Cymreig y Welsh Wizard, y ffordd oedd e'n areithio, a wrth gwrs, dylanwad mawr ar y pulpit Cymraeg ar Lloyd George. Yn dilyn marwolaeth Rachel yn 1915, Desgrifiodd y Watertown News hi fel hyn, Y fenyw fwyaf hyfryd a chariadus. A mae hwnna'n anhygoel, oherwydd mae rhai dod Rachel yn fenyw pendant a chryf iawn. Wnaeth hi yym yym cael gwrthwynebiad anhygoel o fawr yn ei herbyn hi yn ystod y dydd, ond oedd y Watertown News dal yn ei ddisgrifio hi, er gwaetha hyn oll, fel y fenyw fwyaf hyfryd a chariadus. A dwi'n credu mae hwnna'n gweud llawer iawn amdani. Nawr, pan bydd ei farw, yn ei angladdu, o' 'na torch enfawr o flode ar ei harchu. Rhodd o'r Arlywydd Woodrow Wilson. Nawr, nag yw hwnna yn beth anhygoel, bod Arlywydd America wedi rhoi'r torch o flode yn angladd merch o Fryn Llencyn. Enillodd drama am ei bywyd o'r enw Rachel o Fôn y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ddrama canmlwyddiant Wisconsin yn 1948. Felly oedd hi dal yn ddigon adnabyddus yn 1958, blynydde ar ôl iddi farw yn 1915, y drama yn ei henw hi, i ennill, mewn cystadleuaeth, dim byd Cymreig ynglŷn â'r gystadleuaeth, cystadleuaeth i gyfnodi canmlwyddiant y y dalaeth, a drama yn ei henw hi yn ennill y gystadleuaeth. Nawr, mae'n amlwg bod gwleidyddiaeth yn y gwlad, gan oedd Syr Elis Jones Griffiths, y gwleidydd rhyddfrydol radical, a chwaraeodd ran amlwg iawn yn pasio y mesur datgysylltiad Cymreig sy'n torri ffwrdd o'r eglwys yn Lloegr, fe'n chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod hynny'n pasio yn Nhŷ'r Gyffredin ac oedd e yn gefnder cyntaf i Rahel o Fôn. Felly teulu anhygoel iawn. Cafodd yym Joseph E Davies fel ei gelwid, neu ap Rahel o Fôn, un o'i enw farddol oedd e hefyd yn aelod o Orsedd y Beirdd. Gath ei addysgu yn Watertown cyn mynd i Brifysgol Wisconsin. Nawr, dwi'n hoffi'r stori 'ma, a dwi'n cydymdeimlo'n fawr gyda Joseph yn hyn o beth. Yn ystod ei seremoni graddio, fe gollodd ei wallt e. Gollodd ei wallt e oherwydd typhoid difrifol. Dim typhoid sy'n yy achosi'r colli gwallt 'da fi. Ond, yn yr hyd- yn wahanol iawn i'n nghyfeillion i, sy'n neud hwyl ar 'y mhen i am y colli gwallt, mewn undod â'i cyfaill moel, Tynnodd neb arall ei hetiau graddio yn ystod y seremoni, a dywedwyd bod y weithred hyfryd hon o garedigrwydd wedi cael effaith wirioneddol ar blant iau Watertown. Y graddiodd mewn Astudiaethau Clasurol a Mathemateg cyn graddio ymhellach yn y gyfraith yn 1901 ac yna dychwelyd i'w ddinas enedigol i ymarfer. Fel wedes i, treuliodd e ran o'i blentyndod ar Sir Fôn, ac fel myfyriwr prifysgol, treuliodd bob haf yng Nghymru, rhan o'r amser hynny gyda Evan Rowland Jones, sef conswl yr Unol Daleithiau yng Nghaerdydd, a oedd, fel ei dad, yn frodor o Dregaron. Nawr, oedd Evan Ronan Jones yn aelod yn y Tabernacl, a felly dw i'n hoffi meddwl bod e'n debygol iawn bod y Joseff ifanc wedi mynychu gwasanaethau yn yn y Tabernacl yn ystod ei gyfnod yng Nghaerdydd, ond wrth gwrs, alla i ddim profi hynny. Yn y flwyddyn y graddiodd e, priododd e â Mary Knight, merch y Colonel John Henry Knight, dyn milwr eitha enwog o'r Rhyfel Cartref, dyn oedd yn ddemocrat Ceidwadol blaenllaw a dyn busnes cyfoethog. Cawsant dair merch, Elinor, Rachel, yn amlwg, ar ôl ei fam enwog, ac Emlen. O sylwadau diweddarach ei ferched am eu tad, mae'n amlwg bod nhw yn ei barchu'n fawr, a bod nhw yn cael ei bresenoldeb adref. Gwrandewch ar adroddiad o'r Madison Journal yy oedd yn sôn am ddeg rai ferched pan o'n ifanc. They would wait patiently for their smiling, good-natured daddy to get through with those horrid politicians, knowing that when he's home again a team of mules Couldn't drag him off his front porch. A oes 'na deyrnged gwell i unigolyn na hynny? A team of mules, alla synnod y byd pido cael Joseph i adael ei gartref a gadl ei ferched. Cymerodd rhan Yn Eisteddfod Milwaukee yn 1912, eisteddfod ble enillodd yr emyn dôn Milwaukee y wobr gyntaf, Milwaukee ar yrfa bywyd, 'na ni, fi wedi canu 'na, chi'n gwybod, ar yrfa bywyd yn y byd, 'na ni, nath yr yr yr yr emyn dôn yna gyda Daniel Prydderowd ennill y wobr, a be sy'n hyfryd, roddodd ym ym Joseph E Davies ac enillodd e yn yr anerchiad am Gymru a'i Dyfodol. Dyna a dewisiodd e siarad amdano yn Eisteddfod Milwaukee yn 1952. Nid rhyw Cymro plastig oedd Joseph E Davies, oedd e'n caru cenedl ei rieni, ac yn y ddarlith yma oedd e'n gryf o blaid hunan lywodraeth ym mreoleth i Gymru, a nath Milwaukee Journal ei ddisgrifio fel un o areithwyr gore ei genhedleth, yn sicr yr areithwr gore ymlusg y cyfreithwyr ifanc y daledd. Dyn, yn ôl Milwaukee Journal, oedd yn edmygydd brwd o'i wlad ei rieni, a lle dreuliai cryn dipyn o amser. Byddaf yn sôn maes o law yn fuan am sut y daeth Joseph Davies yn negodwr rhyngwladol blaenllaw, dyn a gymysgodd gyda gwleidyddion ac arweinwyr y byd y rhai mwyaf dylanwadol ei oes, Dyn oedd yna yn yr yn yr yr sefyllfaoedd mwya hanesyddol yy ei gyfnod. Ond cyn i fi sôn am hynny, dwi isio dweud un stori fach yy o'i ugeinie. Hanes eto dwi'n credu sy'n dweud llawer iawn am y dyn. O'dd Joseph E Davies isie prydferthu ei ddinas enedigol. Felly, berswadiodd perchnogion y tai ar y briffordd i fabwysiadu blaen eu tir, o darn o dir o flaen pob tŷ yn Watertown, a fe berswadiodd nhw i, y perchnogion, i fabwysiadu y darn o tir o flaen y tŷ, a'i droi yn ardd flode, a pherswadio nhw, pob un, i blannu blode, ac yna fod yn gyfrifol am ddyfrio a gofalu am y gwelyau blode. Cafodd Joseph glod mawr gan y papur lleol am hyn, am droi'r stryd yn un o'r rhai harddaf a mwyaf croesawgar yn y ddinas, a dywedodd y papur lleol bo hyn yn wers ymarferol ymarferol o'r hyn y gellir ei gyflawni, o'r harddwch y gellir ei gyflawni pan fydd pobl yn cyd weithio. Ac ydyw hwnna'n stori fach hyfryd am y dyn yma. Yn fuan wedyn, bu'n weithgar ym myd gwleidyddiaeth y Daleth, gwasanaethu fel dirprwy i Gonfensiwn Democrataidd Wisconsin yn 1912, ac erbyn 1910 cafodd ei ethol yn Gadeirydd y Blaid Ddemocrataidd yn Wisconsin. Gan ennill dros 80 y cant o'r bleidlais. Ydy hwnna'n beth arbennig iawn, 80 y cant o'r bleidlais. Yn y rôl yma, fe welodd Davies a Chymru a Lloegr am y tro cyntaf mewn trwy statws swyddogol. Ac yna, oedd yna am ddau fis yn 1911, a dyna ei gyfle fel oedolyn y tro hwn i gwrdd a Lloyd George, a oedd ar y pryd yn Ganghellor y Deyrnas Unedig. Nawr, oedd hwn yn gyfnod anodd i i Lloyd George, yn gyfnod trafferthus iawn i Lloyd George. Yym, os gofiwch chi, yym, yy, nath Lloyd George cyflwyno ei gyllideb y bobl yn 1919. Hyn yn cynnig trethi uwch ar y cefnog a buddiannau cymdeithasol i'r tlawd a fyddai maes o law yn datblygu i fod yn y wladwriaeth les. Pensiynau hefyd i'r oedrannus. Nawr, y bryd hynny, oedd Tir Arglwyddi yn llawn teulu boneddigion, ac wrth gwrs, do'n nhw ddim mo'u talu fwy o drethi er mwyn rhoi pensiynau ac er mwyn rhoi arian i bobl y tlawd. Ac oedd y tir a'r glwyfi yn neud unrhyw beth i blocio yr cyllideb y bobl i basio. Hyn wedi 'ny arweiniodd i sicrhau Deddf Senedd 1911 hyn lleihau pwerau ar y glwyfi, yn stopio'r arglwyddi i allu blocio bilie a chyfyngu ar pa mor hir o'n nhw'n gallu gohirio deddfwriaeth i ddwy flynedd. Gwyliodd Joseph E Davies y ddadleuon i gyd am basio Deddf Senedd 1911 a dyma ysgrifennodd nôl i'r Madison Democrat, It is

But there is not even a semblance of order in that Parliament. Mae rhai pethau ddim yn newid. Fel cadeirydd y blaid yn Wisconsin, sicrhaodd fod y dalaith a thaleithiau'r gorllewinol eraill yn gefnogol i Woodrow Wilson yng nghynhadledd genedlaethol y Democratiaid yn 1912. Gwnaeth hyn i Davies ennill cydnabyddiaeth genedlaethol, ac yn ystod yr ymgyrch arlywyddol penododd Wilson Davies yn bennaeth ar ei ymgyrch gyfan yn y gorllewin, ac mae'n arwydd o ddiolchgarwch ar ôl i Wilson cael ei ethol i'r Tŷ Gwyn, fe benododd Davies yn bennaeth ar y Bureau of Corporations, a ddaeth yn ddiweddarach yn The Federal Trade Comisiwn, Gredeiddus, yn Gadeirydd cyntaf yn 1914. Nawr, mae'r Comisiwn yn dal i fodoli. Mae'r Comisiwn dal yn, yn, yn cwympo mas 'da yy biliynyddion yy America, hynny rôl y Comisiwn yw hyrwyddo cystadleuaeth a diogelu defnyddwyr. Ymddiswyddodd yn 1917, gan fod yr arlywydd wedi gofyn iddo'n bersonol gofyn iddo'n bersonol i sefyll fel ymgeisydd seneddol ar ôl marwolaeth y seneddwr Democrataidd o Wisconsin. Yn anffodus, bu farw y seneddwr pan saethodd ei frawd ef ar ddamwain yn ôl y sôn wrth i nhw hela hwyed 'da'i gilydd. Nawr, I ni gyd yn gyfarwydd, i ni gyd wedi clywed am is-etholiadau pwysig ac yn niferol yng Nghymru, allwn ni, am 1966 yn Gyfyrddin, yr is-etholiad diweddar yng Nghaerffili, is-etholiadau pwysig sy'n newid trwad y cenedl. Wel, yn y marn i, nas yr ith etholiad yma newid tynged y byd. Nawr, falle bo chi'n meddwl fi'n gor-ddweud, ond o'dd hwn yn gyfnod anodd i Wilson yn y Senedddy. O' 'na wrthwynebiad cynyddol yn yr America i syniad Wilson o Gynghrair y Cenhedloedd, ac i America ca'l rôl flaenllaw yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Collodd Davies i'r Gweriniaethwyr, gan amddiffadu'r Democratiaeth o rheolaeth y y Senedddy, ac ynni maes y law yn arwain at golli'r bleidlais i America i ymuno â Chynghrair y Genhedloedd. Nawr i chi yym yy sy yn diddordeb yy yn yn hanes yn gwbo bod llawer yn meddwl bod pido ca'l cyfranogiad America yn Nghynghrair y Cenhedloedd wedi arwain at ymateb gwan y gynghrair ac y byd ryngwladol i ormes y y Natsïaid ac i ormes yr Eidal y yn Ethiopia yn y tri dege, a bod hynny wedyn i maes o law wedi arwain at yr Ail Ryfel Byd. Felly, dw i'n credu, dw i'n gywir i ddweud, bod colled deufis yn yr isetholiad yna wedi o bosib, newid tynged ein byd ni. Yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf ac ei golled penodwyd Davies gan Wilson yn gynghorydd economaidd, Special Adviser am yr Economi i'r Unol Daleithiau yng Nghynhadledd Heddwch Versailles. Dychwelodd e wedyn ar ôl hynny i ymarfer fel cyfreithiwr yn Washington DC A fe derbyniodd y ffi mwyaf yn hanes y bar yno, sef dwy filiwn o ddoleri, hynny nôl yn 1920! Yy, bydd hwnna'n ffi mawr i fargyfeithwyr nawr, ond dychmygwch ennill ffi felly yn 1920! Trwy gynrychioli cyfranddalwyr cwmni ceir Ford yn llwyddiannus yn erbyn Trysorlys yr Unol Daleithiau. Nawr, mae'n deg i ddweud, doedd Davies ddim rhy fussy pwy oedd e'n cynrychioli fel cyfreithiwr. Fe gynrychiolodd inbeniaid, gwleidyddion, arweinwyr undebau llafur a grwpiau lleiafrifol. Felly, ystod anhygoel o leiaf, o inbeniaid i undebau llafur, i grwpiau lleiafrifol. Ond ei arbenigedd oedd cyfraith cystadleuaeth. Cynrychiolodd lawer o gwmnïau mawr ei oes, gan gynnwys yr Anglo-Swiss, Nestle a Fox Films. Yn 1935, fe ysgarodd ei wraig, gan achosi gofid mawr i'w deulu, a dyna pryd briododd e yr etifes gyfoethog General Foods, sef Marjorie Merewether Post, hi wedi etifeddu Ugain miliwn o bunne a thrwy hynny wedi adeiladu Mar-a-Lago. Dyma ddywedodd ei ferch hynaf am yr ail briodas, I did not go to the wedding, I stayed with my mother and took care of her. My mother was an angel.

I've never seen a woman more like a queen. Nawr oedd Joseph a Marjorie yn gasglu'r brwd o gelf y Rwsioedd, a hyn yn yn creu diddordeb yn Davies yn hanes a diwylliant Rwsia. Felly fe neidiodd at y cyfle pan nath ei hen ffrind Roosevelt gofyn iddo fynd yn ail i sgennad, yym, yy, yr ail i sgennad oedd wedi bod i, yr Undeb Sofietaidd. Fel ch'mod, gwlad ifanc, gwlad â phroblemau mawr ac yn amadeufus, yn camu yn y tridegau i Rwsia ac i Ewrop oedd yng nghanol gymaint o ansicrwydd. Ond oedd fe a Roosevelt yn hen ffrindiau. Nhw'n... wnaethon nhw gwrdd â'i gilydd pan oedd y ddou yn gweithio i Wilson, ac o'n nhw'n treulio llawer amser gyda'i gilydd, nid unig yn broffesiynol, ond wrth chwarae golff, ac oedd y teulu yn cymdeithasu â'i gilydd. Felly, eto, fel wedais i am y Gymraeg, mae pobl yn honni bod lot o bobl yn siarad Cymraeg, a falle 'dyn nhw ddim. A mae pobl hefyd yn honni bod pobl yn ffrindiau da arlywyddion, ond oedd Joseph E Davies yn gyfaill personol i Roosevelt? Oedd y teulu yn cymysgu a'i gilydd? Fel llysgennad, bu Davies yn asesu cryfder y fyddin Sofietaidd, yn asesu ei llywodraeth, yn asesu ei diwydiant, ac i ganfod ar ba ochr Bosib y bydd y Rwsiaid yn dod yn y rhyfel deufis yn gwybod oedd y y yn annatol. Disgrifiodd y Roosevelt deufis fel the most successful Jack of all trade I've ever met. Nawr, oedd Davies yn Rwsia yn ystod y Purge Trials enwog Stalin, a doedd adroddiadau Davies o'i gyfnod yn Rwsia ddim wedi cael ei effeithio o gwbl gan y diflaniadau torfol 'ma ar yr Purge trials ofnadw 'ma. O'dd ei adroddiade o'r Undeb Sofietaidd yn hollol ymarferol yn hollol bragmataidd, a fel arfer heb unrhyw feirniadeth o gwbwl o Stalin a'i bolisïe. Aeth ar nifer o deithiau oedd wedi cael eu drefnu'n ofalus iawn gan Stalin o amgylch y wlad, ac mewn un o femos olaf o Moscow i Washington, dyma ddywedodd Davies, Nid yw comunyddiaeth yn peri bygythiad difrifol i'r Unol Daleithiau. Gallai perthynas gyfeillgar yn dyfodol fod o werth cyffredinol mawr. Dywedodd hyd yn oed fod cominyddiaeth, a dwi'n dyfynnu eto, yn amddiffyn y byd Cristnogol o ddynion rhydd, ac anogodd bob Cristion, a dwi'n dyfynnu eto, yn ôl y ffydd a ddysgodd, a addysgoch wrth lun eich mam, yn enw'r ffydd a ddysgoch yn, yn y temlaer addoli i gofleidio yr Undeb Sofietaidd. Tybed, tybed be fyddai fam bregethwr Rachel o Fôn wedi meddwl am y sylwa, am sylwade o fath? Rhagfynegodd yn anghywir mewn un araith y, y, y, y, yr sylwade yma. Ond mae'n ffaith ymarferol, yn ôl Davies, byddai unrhyw un sy'n adnabod ei Ewrop yn gwybod na fyddai gwledydd y Baltic, Romania, Hwngari a gwledydd eraill Ewrop byth yn derbyn i cael eu rheoli gan gomiwnyddion, beth bynnag a ddigwyddai. Mynychodd Davies un o achosion llys enwog Stalin a daeth oddi yno yn grediniol o euogrwydd y cyhoeddiedig, ac oedd hyn yn hollol wahanol i farn y wasg orllewinol ar y pryd, ac yn wir, i farn staff ei hunan. Ysgrifennodd un o'i olynyddion a weithiodd o dan Davies yn Moscow y geiriau hyn, y geiriau beirniadol hyn, Ambassador Davies was not noted for an acute understanding of the Soviet system.

ei olynydd fel llysgenna, a dywed bod Davies yn gwneud hyn er mwyn yym er mwyn gwella ei ei yym ei sefyllfa ei hunan nôl yn Washington. Cyfnodwyd ei amser yn Moscow yn ei lyfr Mission to Moscow, a werthodd dros 700,000 o gopïau ledled y byd. Troswyd hyn i mewn i ffilm bropaganda gan Warner Brothers yn 1943 i ddangos Stalin mewn goleuni cadarnhaol. Disgrifiodd cynyrchydd y ffilm y ffilm fel hyn, It was an expedient lie for political purposes, grossly covering up important facts with full or partial knowledge of their false presentation.

Cyfyrhau rôl Moscow yn y cytundeb Natsïaidd-Sofietaidd, a cyfyrhau y ffaith bod Mosg-, yy, Rwsia 'di ymosod ar Ffindir ar ddechre yr Ail Ryfel Byd. Ac oedd yn portread-, y ffilm yn portreadu'r Undeb Sofietaidd fel gwlad oedd ar y ffordd i fod yn fodel o ddemocratiaeth, ac Undeb Sofietaidd a oedd yn ymrwymiedig i fod yn rhan gadarnhaol o'r gymuned rhyngwladol. Fel y llyfr, portreadodd y sgript derfynol a oedd o dan reolaeth Davies, Davies oedd yn sign off y sgript ar y diwedd, wnaeth e portreadu y diffynyddion yn y purge trials fel pobl hollol euog, rhywbeth i ni'n gwybod sydd ddim yn wir bellach. Nawr, mae llawer, a fi 'di dyfynnu rhai yn barod, mae llawer o bobl yn hynod feirniadol o Davies am y cyfnod yma. Maen nhw 'di galw e'n naïf. Yym, i fod yn garedig i fy y naïf. Ond, dw i'n credu, a dwi'n rhoi 'y mhen ar y bloc nawr, dw i'n credu mai gwir cymhelliad Davies oedd bod yn gweld bod angen yr Undeb Sofietaidd a'r Eiriol Fodolaethau a'r Brydain er mwyn drechu ffasgedd. A mae hanes yr Ail Ryfel Byd a'r colledion mawr a'r ffaith bod Rwsia wedi cael y ffrynt dwyreiniol yn erbyn y Natsïaid yn gymaint amser cyn i'r Ffrynt Gorllewinol ddigwydd, i fi, mae hwnna yn cadarnhau barn David. Dwi ddim, dwi'n gwybod y bydde rai yn anghytuno, ond dyna 'y marn i. Taw mai pragmataeth oedd tu ôl i'r sylwadau. Efallai ddim yn hollol egwyddorol, yn sicr, yr hyn wedodd e am y diffynyddion yn y Purge Trial, ond dw i'n credu mai fod yn pragmataidd oedd deufis y diplomat yn yr achos yma. Ar ôl Moscow, fe wedes i, anfonwyd e i Frwsel, i fod yn llysgennad Gwlad Belg a Lwcsembwrg cyn cael ei alw'n ôl ar ddechrau yr Ail Rhyfel Byd. Ar y pryd, dyma ddisgrifiad newyddiadurwr o Gymru am Davies. Mae'n disgrifio Davies fel dyn o olwg drawiadol, gyda gwallt llwyd haearn, beth bynnag mae hwnna'n meddwl, falle gwallt llwyd haearn, gan gofio yn annwyl iawn am ei ddyddie yng Nghymru, gan droi weithie i'r Gymraeg. Dechreuodd a gorffennodd ein sgwrs yn yr heniaith. Roedd yn Gymro Americanaidd balch, a dywedodd wrth yr un newyddiadurwr, Mae gan Gymru ei feibion mewn sawl safle cymdeithasol o bwys yn yr Unol Daleithiau. Y Cymro mwyaf nodedig y tu allan i Ynysoedd Prydain Fawr yw'r prif farnwr Hughes. Mi wnes i gwrdd â'r Prif Farwr Hughes bum wythnos yn ôl, a buom yn siarad yn annwyl am Gymru gyda'n gilydd. Segway bach i ni nawr am Charles Evans Hughes, unigolyn anhygoel ia arall. Nawr, daeth Hughes yn agos iawn, oedd e'n drwch blewyn, i guro Woodrow Wilson Yn etholiad arlywyddol 1917, yn wir, oedd nifer y papyrau newydd um, yn nwyrain America wedi cyhoeddi yn y bore Evans Hughes wins. Ond yna nath Wilson llawer yn well na'r disgwyl uh, yn y dwyrain. Dath, uh, efallai dath e ddim yn arlywydd, ond gipiodd yr un o'r prif swyddi eraill. Daeth Evans Hughes yn Brif Ystiys, Chief of the Supreme Court, yr unfed person ar ddeg i ddal y teitl hwnnw, a fe a Roosevelt yn cael dadleuon mawr yn ystod am yr am yr yym am y New Deal yn y tridege, yr Goruchaf Lys yn dweud bod Roosevelt yy yy yn yn yn pasio hyn na ddylef ei wneud yn gyfansoddiadol. Nawr, efallai o ddiddordeb i grwp o Fydyddwyr Cymraeg fan hyn heddi, pe bai Evans Hughes wedi ennill yn 1917, byddai tri Bedyddiwr Cymreig wedi bod yn arweinwyr byd ar y pryd hynny. Hughes ei hun, yn fab i weinidog gyda'r Bedyddwyr Cymreig, David Charles Hughes, ac fe ddylanwadwyd y Prif Farwr yn fawr, a mae'n dweud hynny ei hun yn ei gofiant, gafodd ei ddylanwadu'n fawr wrth wrando ar yr hwyl Cymreig, wrth wrando ar rai o bregethwyr Cymru. So, Charles Evans Hughes, a'i dad, yn weinidog gyda'r Bedyddwyr Cymraeg. A yna, yn Awstralia, William Morris Hughes, Prif Weinidog Awstralia ar y pryd, ei dad yn ddiacon yn Castle Street, Castle Street, Capel y Bedyddwyr Cymraeg yn Llundain. Ac yna, wrth gwrs, ein Lloyd George ni, aelod yn Breya Cricieth ac hefyd yn Castle Street, Llundain. Nawr, Maen nhw'n dweud na oedd gwrthdaro mawr rhwng Maurice Hughes, Prif Weinidog Awstralia, a Woodrow Wilson yng Nghanadledd Heddwch Versailles. Mewn un dadl enwog, druodd Woodrow Wilson rhoi Maurice Hughes yn ei le, trwy ddweud I represent over hundred and twenty million Americans. Ymatebodd Maurice Hughes yn chwim, I, I speak for sixty thousand dead. Yr ergyd oedd bod mwy o Awstralia wedi marw nac o America. A oedd e'n ddyn lletchwith. Yym. Morris Hughes, a oedd yn aelod o bump blaid gwleidyddol gwahanol, nath e sefydlu pedwar ei hunan, nath e adel pedwar blaid oedd e'n sefydlu ei hunan. A ac o'n nhw'n gweud amdano fe, yy, too deaf to listen, too blind to see and too short to hit, gan y little digger o'n nhw'n galw y Morris Hughes. Nawr, yn y gwrthdaro enwog 'ma yn Versailles, o'dd Morris Hughes isie cosbi yr Almaenwyr. O'n n'w o'dd e isie cosbi'r Almaenwyr yn llym iawn. Yn wahanol i hynny, Oedd Joseph Davies a Woodrow Wilson o blaid ail-integreiddio yr Almaen i'r gymuned rhyngwladol. O'n nhw ddim eisiau rhoi'r cosb dialgar ar yr Almaen. A mae sôn Pryd oedd Maurice Hughes yn mynd yn wallgo bo bod Wilson yn hala Joseph E Davies a Lloyd George draw at Maurice Hughes i'w dawelu e, ac wrth gwrs ei dawelu e yn y Gymraeg. A mae hyn yn cael ei gofnodi bod yn Versailles bod y Gymraeg yn cael ei siarad wrth geisio tawelu yy Maurice Hughes. Ond wrth gwrs, 'yn ni'n gwybod, unwaith eto, yym, pa mor ffôl o'dd y Cytundeb Versailles, o'dd e'n wahanol iawn i'r hyn o'dd Joseph E Davies yn dadle amdano fel yr ymgynghorydd economaidd, yn wahanol iawn beth o'dd Wilson eisie, bod y cytundeb llym o'dd yn groes i farn Joseph Davies wedi cyfrannu at twf Natsïaid. ac yna at yr Ail Ryfel Byd. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, bu Davies yn gwasanaethu fel cynorthwyydd arbennig, eto fel Special Adviser, ar broblemau a pholisïau argyfwng rhyfel i Cordell Hull. Eto dyn diddorol iawn, fe, oherwydd cyfnod hir Roosevelt fel Arlywydd, fe yw'r Secretary of State, yr Ysgrifennydd Gwladol, Hira ei wasanaeth yn America deuddeg mlynedd ac yn ath ymlaen i ennill y Gwobr Heddwch Nobel am ei rôl yn sefydlu'r Cenhedloedd Unedig. Dyma'r bois! Oedd mab Rahel o Fôn ap Rahel o Fôn yn cymysgu 'da nhw, enillwyr Gwobr Nobel Heddwch Nobel am sefydlu y Cenhedloedd Unedig. Rhwng 1941 a 1943, bu hefyd y rôl anffurfiol fel cyswllt bersonol rhwng y Tŷ Gwyn a llysgenhadau Sofietaidd yn Washington. Ym mis Mai 1943, fe anfonodd Roosevelt Davies fel ysbïwr i Moscow. gyda llythyr cyfrinachol i Stalin, oherwydd oedd Roosevelt yn gwybod y berthynas rhwng Davies a Stalin. Oedd Roosevelt am drafod materion wyneb yn wyneb â Stalin, ac yn cynnig bod nhw'n cwrdd yn Alaska. Dymodd Stalin Yym, Roosevelt, Davies a stenographer, 'na i gyd oedd yn mynd i fod yn y cyfarfod. Gwrthododd yym Stalin, yn rannol oherwydd oedd e'n grac bod yy Rwsia'n cymryd yy o'n nhw yy yy yr holl ergydion 'ma yn y Ffrynt Dwyreiniol a bod fe'n meddwl bod y gorllewin mor araf i greu ail ffrynt yy yn yy yng ngorllewin yr Almaen. Ond, digwyddodd hyn ym mis Mai 1943, nathon nhw cwrdd wedyn 'ny yn Tachwedd 1943 yn Tehran, cyfarfod enwog iawn, a dwi'n lico meddwl bod y cyfarfod yna'n rhannol oherwydd yy neges bwysig Davies nôl yn Mai 1943. Yn y gynhadledd ar ôl y rhyfel yn Potsdam, cafodd Davies ei benodi gan Arlywydd Truman yn Ddirprwy Arbennig gyda statws Llysgennad, er mwyn i Davies gallu ymgynghori yn uniongyrchol â Churchill a Stalin. Parhaodd Davies i fod yn gynghorydd ymarferol, er ei fod ychydig yn fwy gofalus y tro hyn o'r berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a'r Sofietaidd. Oedd barn Davies yn dechrau oeri am hyn o bryd, falle pragmatig unwaith eto yn gweld yr hyn oedd ar y gorwel ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Fe wireddwyd ei ddarogan wrth iddo gynghori Truman na fyddai'r Sofietaid yn ceisio goresgyn gorllewin Ewrop. a thrwy barchu eu cylch o ddylanwad hwy a deall eu hanghenion amddiffynnol hwy y gellid cynnal heddwch wedi'r Ail Ryfel Byd. Wedi yr rhyfel, fe ymgatrefodd Davies mewn ystâd yng ngogledd orllewin Washington, ac enw yr ystâd? Tregaron. Ar ôl cartref, ar ôl man geni ei dad, Gwobrwywyd Davies gyda naw gradd anrhydeddus, gan gynnwys Doethuriaeth y Gyfraith gan Brifysgol Cymru. Yym, cynnig na Charles Evans Hughes gwrthod dwywaith yn ôl y sôn. Ond nath yym Joseph Davies dderbyn y Doethuriaeth Anrhydedd yy gan Brifysgol Cymru. O'dd e hefyd yn Is-lywydd Cymdeithas Anrhydeddus y Cymrodorion, y cymdeithas yy Cymreig enwog yy yn Llunden. ac yn 1956 derbyniodd y Medal of Merit, yr anrhydedd sifil uchaf a rhoddir gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau. A, anhygoel, mab Rahel o Fôn yn dew- yn derbyn y Medal of Merit, a dew- a derbyniodd anrhydeddau deddf tebyg gan lywodraethau deg gwlad arall, gan gynnwys yr Undeb Sofietaidd, Ffrainc a Gwlad Belg. Ysgarodd o'i ail wraig yn 1955, gan barhau i fyw yn Nhregaron hyd ei far-, hyd tan ei farwolaeth ym Mai 1958, yn 81 mlwydd oed. Nath ei gadael ei ystâd i'r Llywodraeth Ffederal, gan obeithio y bydd yr ystâd yn dod yn gartref i Is-arlywydd yr Unol Daleithiau, neu fel ysgol rhyngwladol, fel ysgol ryddedig i fyfyrwyr materion rhyngwladol. O'n nhw'n dweud bod Humphrey, Hubert Humphrey, A ar fin symud i Dregaron a nath hwnna ddim digwydd, a bellach mae'r ystâd yn gampws i Ysgol Rhyngwladol Washington, a'r enw Tregaron yn cael ei ddefnyddio o hyd. Mae ei lwch wedi cael ei gladdu yng nghrypt Cadeirlan Cenedlaethol America yn Washington DC, ac yn y Gadeirlan Mae ffenestr wydn, wydr, lliw o 50 troedfedd, er cof i'w fam, Rahel, o Fôn. Peth arbennig iawn i weinidog gan y Bedyddwyr o Fryn Siencyn yw cael ffenestr lliw 50 troedfedd ym mhrif gydeirlan yy ein yr Unol Daleithiau. Nawr, Mae Joseph E Davies yn gymeriad amherffaith, dwi'n derbyn hynny. Gwnaeth gamgymeriadau, do, mae hynny'n amlwg. Amheus oedd ei farn ar y degau, mae hwnna fod yn garedig iddo, ond eto i gyd, does dim modd gor-bwysleisio ei ddylanwad e. bod y mab hwn i Rahel o Fôn wedi bod yn agos i dri arlywydd Americanaidd, wedi chwarae rhan hanfodol yn ystod digwyddiadau mwyaf yr ugeinfed ganrif, os nad rhai o ddigwyddiadau mwyaf yn hanes y byd. Yn sicr, mae Joseph E Davies yn haeddu bod ymhlith y Cymry mawr

Mae'n rhaid i ni cadw cofnod o plant sy'n dod i'r Tabernacl jyst rhag ofn yn y dyfodol. Bydd un ohonynt yn dod i Josie Playhouse yn y dyfodol. Oes cwestiynau 'da chi yn gwbl? Unrhyw beth chi eisiau gofyn i Rhys neu yy ie, Alwyn plîs. Ga i ofyn Rhys, lle ar ddaear y dechreuodd chi ar hyn a beth sbardunodd chi i ddechre ar hanes. Ie, wel, o yym...
Dwi rioed wedi gweld sôn am Na, na, wel, o Rahel o Fôn, yym, yym, a fi'n credu mai trwy, o sori, fi'n credu mai trwy yr yym stafell gael ei enwi fan hyn, yym, Rahel o Fôn, fi'n credu es i jyst ar Google a gwglo Rahel o Fôn a wedyn Ydw, Duw, mae'r ma mab ma'n yy yn e-... Nage! Na, fi'n gwybod yr ateb nawr. O'n i'n o'n i'n yy cymryd rhan mewn yym cyfres o podcast am Welsh political icons. O. Ac o'n i'n cael ein gofyn i ni ac o'n i o'dd O'n i'n dewis pob fath o bobl, oedd pobl UKIP a pethau'n cael eu dewis, so o'n i'n moyn cael pobl oedd wir, wirioneddol yn icons, ond falle pobl oedd ddim wedi cael yy y cydnabyddiaeth yng Nghymru. So yym nes i i un am yym dyn enw Samuel Griffith a a sefydlo a oedd yn yy Prif Weinidog cynta yy New South Wales. A nes i weld Charles Evans yy Charles Evans Hughes a William Morris a o'n o'n i a a dyn yn yy De Affrica o'dd yn sylfaenydd y Blaid Gymunyddol a so o- so o'n i'n edrych am pobol gwahanol o'n i a felly dyna shwt es i ar draws Joseph E Davies ie. Dwi'n cofio tro cyntaf i weud weud wrth Rhys o'n i'n mynd i enwi stafell newydd ar ôl Rahel o Fôn a dywedodd Rhys yn syth, 'O, mae mab hi yn enwog iawn'.
Ga i jyst dweud diolch o galon am byth. Dwi mor falch bo fi 'di gallu dod heddiw. Ond dwi isio dweud hefyd diolch i Rosa oherwydd yng nghyflwyniad cynta i i Rahel oedd y traethodydd cylchgrawn hynna sydd gynnon ni heddiw yn Gymraeg, cylchgrawn a thraddodiad ardderchog. A pan ddarllenes i Y wraig yma o Volta yn dysgu mur Cymreig am rywun o Sir Fôn oedd yn i'n dweud Hallelujah yn Cigwynth. A diolch yn fawr iawn Rosa, ond hefyd yn yr olyniaeth yn y Tabernacl. Dyma Rhys yn mynd i'r cefn. Mae'n fendigedig a dwi'n teimlo fel

Unrhyw un arall eisiau gofyn cwestiwn?
Mae gen i ddiddordeb, ti 'di sôn neu ti wedi crybwyll mwy nag unwaith am yr elfen o amherffeithrwydd efallai yn y cymeriad. Mae 'na dueddiad y dyddiau hyn yn does i dynnu pobl i lawr os ydyn nhw'n amherffaith. Yym. Timod, ma- ti hefyd yr ochr arall o b- m- roedd o'n gymeriad ysbrydoledig yym yn ia. Ma' gennai ddiddordeb yn yn hynny a ti 'di yy dwi'm yn gwbod be' 'di nghwestiwn i Macsen ond... Na, na, na.
Ond wel ti 'di taro'r hoelen wir oerwydd yy ma' mae'n rwydd beirniadu e oerwydd o'dd yr yym Oedd yr missives nôl i i i Washington yn warthus mewn gwirionedd yy ac oedd yr yym oedd y gwyngalchu 'ma o Stalin a'r Purge Trials yn yn yn ofnadw. Yym ond eto dwi'm credu oedd yn neud e o'r cymhelliad gore yn ei farn e ac a fi'n credu gath ei brofi'n gywir bod e'n bwysig cael y berthynas mor dda â phosib rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd. Ie, mae 'na wastad ond, yn does? O, ie, oes, oes.
Dyw pethe ddim mor ddu a gwyn, 'yn nhw? Na, 'na'r peth. Ie, diolch yn fawr. Oedd, oedd e'n pregethu o gwbl? Oedd e'n cymryd rhan yn y byd, sort of, bedyfiadau? Na, yn amlwg oedd y dylanwad Cristnogol yn, yn gryf, yy, arno fe, ond na, dwi ddim wedi gweld dim cofnod o fe ei hunan.

Ac oedd e'n darllen pregeth AED Thomas oedd yn yn gwneud yn hollol wahanol, bod y Cominyddiaeth yn hollol groes i'r i'r ffydd Gristnogol. Dwi'n credu oedd yr gymhariaeth yna eto i wneud 'da'r isie berthynas dda yma ac yn isie trial dangos bod A fwy yn gyffredin, da Washington a Moscow na falle oedd yn ymddangos yn gyntaf. Yym, chimod, oedd oedd 'na ddim gwirionedd yn y ffaith bod yr Undeb Sofietaidd ar ei ffordd i fod yn fodel o wlad democrataidd. Oedd byth diddordeb 'da Stalin hynny, a dwi'n credu siŵr o fod oedd yym oedd yym Davies yn gwybod hynny. Fi hefyd yn gwybod hefyd bod yr Indiaid Sofietaidd ddim yn arwyddo yr syniad o rhyddid yr unigolyn fel oedd e'n gymharu bod Cristnogaeth yn neud. Yym, eto dwi'n credu oedd e'n gwybod hynny ond eto oedd e'n rhan o pragmataidd yma. Oh, sorry, Roy. Thank you for that. Just wondered

perhaps the one I will try and take with me, so thank you, and we want to pray as we finish. I was thinking, oh, should we sorry. say the grace together in either English or ah, Welsh? Because then everybody can take part. Yeah, yeah. Now need way the grass gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Christ, a charia Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd yn oes oes oedd. Amen.